ndiri kuona mupe dzababa every day kumanheru usiku wega wega ndikamuka ndinodziona dzichirimawo munda umu dzisina munhu mukomana yakanzwika achidaira ari muhozumu kuti he wakabuda imo muye wachipenga wakabata mudemo kuti dawo kutema natsi ndiani ari kudaidza panapa ndakashamisikawo ndichiona mwana wanzvadzi yangu achinzi apisa imba asi mwana eye manyararire aakaita so zvinotondinetsa zvikuru izvi zvandaita izvi tete zvitori zvidiki toda kuti zvibude pachena ndikati ee eh, but zvawaita muzukuru wazvikosera moto muziso
makadii makadii mhuri yezimbabwe kusangana zvekare kwatiri kuita pano pandinokupai nhau dziri kuitika makona mana ese enyika dzinotyisa, dzinofadza, dzinosuwisa nedzinochemedza. Nhasi nyaya ndakakubatirai inosuwisa, inorwadza, yasekuru vapedza dzinza nekuuraya uye pari kunzi pane mwana akatombofa pamba ipapo but pakauya muporofita mwana uyu akasheedzwa akanzwikwa achidaira ari muhozi asi iye achinzi akafa akatonochererwa kumakuva Zvekare pari kunzi mombe dziri kurima pakati peusiku dzisina munhu dziri dzega. Heyi zvinotyisa zvinhu zvakadai so zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Handidi kukupedzerai nguva regai ndibva ndatongokusiyai muchiona vhidhiyo racho muzvinzwire muzvionere mobva matiudzawo mega zvamunofunga mucomment section. nyaya iri kundinetsa ndeyekuti ndiri kuona mupe dzababa every day kumanheri usiku hega hega ndikamuka ndinodziona dzichirimawo munda umu dzisina munhu zviri kundinetsa kuti dzikurima nani akamuka akawaudza baba wake nyaya yekuti baba ndaona mombe dzichirima dzega umunda umu dzisina munhu zviri kufamba se wakamuwa nomupini pamhanza apa akaenda kutonosoni vanofunga zvoma 11 12 mastich tikashaya kuziva kuti mukuru uyu ari kuda kuti zvifambewo sei sevanhu vamhuri yezimbabwe ende nizveshuwa ndo zvinotoitika izvozvo dzinorima dzega dzinorima dzega usiku pakazouya iye mwana watiri kutaura wokufa uyu rega indiwedzere futi ndichiti mwana watiri kutaura anogwariri apo pakazouya umwe muporofita gedhi ndiro riri kamira mota iri porofita uyu akasvika ndokubva asvika komira pagedha mwana uyu anga atova nozvekuma 4 5 years afa akasvika apa pachino kahozi kawo kakari apo akamira apo muprofita ndobva amudaidza mwana kuti tasunungurwa mukomana akanzwika achidaira ari muhozi umu kuti he wakabuda imomeyo wachipenga wakabata mudemo kuti dawo kutema natsi ndiani ari kudaidza panapa Muporofita anobva atotenera ipopo haana kurefu kwaakazoenda abva atotena ipopo apa ndobva atodzoka ndobva atenda achingoti ndati kuda kukuratidzai chete zviri pamusha penyu zvichireva kuti mwana aripo mupenyu ari kushandiswa ari kutoshandiswa aripo mupenyu mwana uyu kana mukada kuzviongorora munonyatsa kuzviona kuti zveshuwa ndozvitoripo mm. nokuti akadaira apo atowana four five years akafa mwana uyu ini ndinonzi rudo mutota kwarusambo mubhuku rekwaguti Ndakashamisikawo ndichiona mwana wahanzvadzi yangu achinzi apisa imba asi mwana eye manyararire yaakaita so zvinotondinetsa zvikuru sakani takazongonzwa achinzi apisa imba nenhau yokuti chii sekuru kwaiva royi sekuru vake zvoshuwa mukugarawo tichizvionawo Vana ava inherera kubva baba vavo vakafa vasina kumborwara. Inini ndakaroorwawo ndikaenda vana ava vakasara vachichengetwa naamai wavo vachingotambura. Kana dzimba dzacho makadziona pavanogara vana ava munonzwa tsitsi. Basa ravo nderokuenda mumasango achitsvagawo zvavanotsvaga. Asi nifunga mwana uyu akagumbukawo nokufamba okuenda kumaporofita. achibvunzawo kuti chi chii chiri kuitika mumhuri medu ochiudzwawo kunzi ndiri kuona zvakati zvakati zvakati mumhuri medu saka iye ndichimubvunzawo mwanakomana iyei musi wacho hazvaitika ndikati nhai muzukuru wadarirei zvikanzi a ah, tete inini handisi kumbotya handisi kumbotya tete tabvira kare saka niisusu zvatati ndatoda kuti zvibude pachena izvi zvandaita izvi tete zvitori zvidiki Tinoda kuti zvibude pachena ndikati hey, but zvawaita muzukuru wazvikosera moto muziso zvikanzi aiwa zvichabuda pachena chete saka nokudaro zveshuwa watikazoona mwana uya atorwa nemapurisa achienda ndobva adzorwa achinzi ari kudzoka musi wa 14 tikati a pamwe vanongonzi ozouya ozouya asi nemagariro shuwa shuwa nemagariro ininiwo ndandakaroorwawo zvakanaka ndichitogarawo pamba pangu zvakanaka nemhuri yangu ongoona imba yaparara ndakutonzi nemurume pfutseki pfutseki enda enda enda ko ndichandatadza chii munina wanguwo ndizvo ndizvowo akanga akagarawo zvakanaka ane mabhizinesi akangodzingwa sembwa kuita kunge hameno saka zvinhu zviri kutishungurudza mumhuri medu kuti ko chii vabereki vedu vakafa tasarana naamai ana amai vacho havanawo zvavanoita izvozvi izvo tiri kutambura mupfungwa mabp anongo guys ndonyaya tanga tinayo nhasi kune vanoramba kuti kunze hakuna varoyi ndofunga munongozvinzwira munozvionerawo ingoriwo slogan kana kanyaya kanongotaurwawo munyika kunze hakuna varoyi hakuna varoyi but varoyi variko guys ndofunga muri kungozvinzwira muri kuzvionerawo mega ndonyaya ndanga ndinayo yandanga ndakakubatirai muzuva ranhasi kana kari kekutanga kusvika pano chibva wangosubscribe kulike Commenter nekusheya kuti urambe uchiona zvekare nyaya dzakadai so. Bye bye.